Дыууын ӕртыккӕгӕм сӕр Уӕд сыстадысты се ппӕт дӕр ӕмӕ йӕ акодтой Пилатмӕ. Уымӕй райдыдтой зылын кӕнын. Мах сбӕлвырд кодтам, ай ныххалын адӕмы, кӕцыран хъалон фидын нӕ уадзы ӕмӕ йӕхи хоны Чырысти, Ома, паддзах?
Пилат ӕй бафарста. Ды дӕ иудейаг паддзах? Йесо йын дзуапп радта.
Дӕхӕдӕг ӕй куы зӕгъыс. Пилат алчертӕн ӕмӕ адӕмӕн загъта. Ӕз ацы адӕймагмӕ Ницы азы марын.
Фӕлӕ уыдон сӕ фӕнд тардтой, зӕгъгӕ, йӕ ахуырадӕй адӕмы змӕнты ӕппӕт Иудейӕйы Галилейӕ райдай ӕмӕ суанг мӕнӕ ацы бынаты уӕнг. Пилат уый куы фехъуыста, уӕд бафарста. Ацы лӕг галилейаг у?
Ӕмӕ Ироды дӕлбар бӕстӕйӕ кӕй у, уый куы базыдта, уӕд Йесойы арвыста Иродмӕ. Уыцы рӕстӕг Ирод дӕр Иерусалимы уыд. Ирод йӕ сойг федта, уӕд тынг бацин кодта, уымӕн ӕмӕ рагӕй фӕндыд йӕ фенын. Йесойы тыххӕй бирӕ хӕттыты фехъуыста, стӕй йӕм ӕнхъӕлмӕ каст исты диссаг равдисынмӕ. Ӕмӕ йӕ фарста бирӕ цӕмӕйдӕрты, фӕлӕ йын Йесо ницы дзуапп радта. Алчертӕ ӕмӕ динамонджытӕ та лӕууыдысты уым ӕмӕ тынг зылын кодтой. Иродӕй бафхӕрдта йе фсӕддонтимӕ, фӕхынджылӕг дзы кодтой, зынаргъ дарӕсыл скодтой ӕмӕ фӕстӕмӕ арвыстой Пилатмӕ. Ӕмӕ уыцы бон Пилат ӕмӕ Ирод балымӕнтӕ сты, уымӕй размӕ та кӕрӕдзимӕ фыдӕх хастой. Пилат басидт алчертӕм, хицӕуттӕм ӕмӕ адӕммӕ ӕмӕ сын загъта: «Сымах мӕм ӕркодтат ацы лӕджы, цыма адӕмы халы. Ӕз уӕ разы равзӕрстон хъуыддаг, ӕмӕ ацы лӕджы цы фыдракӕндты азымджын кӕнут, ахӕмӕй йӕм ницы ссардтон. Ирӕттӕ ран ницы азым ссардта ӕмӕ нӕм ӕй раздӕхта. Эмӕ уӕдӕ мӕлӕтмӕ йӕ цӕй тыххӕй рардӕуа, ахӕмӕй ницы сарӕзта. Ныр ӕй фӕнӕмын кӕндзынӕн ехсӕй ӕмӕ йӕ рауадздзынӕн. Пилаты та бӕрӕгбоны тыххӕй уыдонӕн иу ахӕсты рауадзын хъуыд, фӕлӕ адӕм се ппӕт дӕр хъӕр систой.
Амарай! Ӕрӕвӕй нын рауадз! Вӕрӕввӕй та ахӕстонмӕ баппӕрстӕуыд, сахары цавӕрдӕр змӕст кӕй сарӕзта ӕмӕ туг кӕй ныккалдта, уый тыххӕй. Пилат адӕмимӕ ногӕй райдыдта ныхас кӕнын, фӕндыд ӕй Йесойы рауадзын, фӕлӕ уыдон хъӕр кодтой. Байтындзӕй!
Байтындзӕй! Пилат сын ӕртыккаг хатт загъта. Уӕ гуырвзӕрӕй цы ракодта? Мӕлӕтмӕ йӕ цӕй тыххӕй рардӕуа, ахӕмӕй йӕм ницы ссардтон. Йемӕ йӕ фӕнӕмын кӕндзынӕн йе хсӕй ӕмӕ йӕ рауадздзынӕн. Фӕлӕ хъӕрӕй сӕ фӕнд тардтой, домдтой Йесойы байтындзын. Сӕ хъӕрӕй басастой Пилаты, ӕмӕ Пилат хъуыддаг алыг кодта, уыдон куыд домдтой, афтӕ. Змӕсты ӕмӕ туг ныккалыны азымимӕ ахӕстонмӕ кӕй баппӕрстӕуыд ӕмӕ адӕм кӕй тыххӕй хатыдысты, уыцы вӕрӕввӕй рауагъта, Йесойы та сын сӕ бар бакодта. Ӕмӕ йӕ куы акодтой, уӕд ӕрурӕдтой фӕссахарӕй чи ӕрбацӕйцыд, иу ахӕм киринийаг лӕг Симоны, ӕмӕ йӕ бафтыдтой дзуар Йесойы фӕдыл ӕккойӕ хӕссыныл. Йесойы фӕстӕ цыди дзӕвгар адӕм. Се хсӕн уыди, чи йыл дзынӕзта ӕмӕ хъарӕг кодта, бирӕ ахӕм сылгоймӕгтӕ. Йесо сӕм разылд ӕмӕ сын загъта: «Иерусалимы чызджытӕ, мӕныл ма кӕут, фӕлӕ кӕут уӕхиуыл ӕмӕ уӕ сывӕллӕттыл. Уымӕн ӕмӕ мӕнӕ ӕрцӕуы ахӕм рӕстӕг, ӕмӕ дзурдзысты: «Тӕхудиаг сты нӕ зӕнӕгтӕ, чи нӕ ныййардта уыцы гуыбынтӕ, сывӕллонӕн ӕхсыр чи нӕ дардта уыцы риутӕ». Уӕд хӕхтӕм райдайдзысты хатын: «Ӕркӕлут ныл ӕмӕ къуыбыртӕм бамбӕхсут нӕ!» Уымӕн ӕмӕ кӕд цъӕхсыф бӕласӕн афтӕ кӕнынц, уӕд уагӕр хуыскъ бӕласыл та цы рцӕудзӕн? Йемӕ ма йын марынмӕ кодтой дыууӕ фыдгӕнӕджы дӕр. Ӕмӕ сӕргӕхц чи хуыйны, уыцы бынатмӕ куы бахӕццӕ сты, уӕд уым дзуарыл байтыгътой Йесойы ӕмӕ фыдгӕнджыты. Иу рахизырдыгӕй, иннӕйы та — галиуырдыгӕй. Йесо дзырдта:
«Мӕ Фыд, ныббар сын! Уымӕн ӕмӕ сӕ аразынц, уый нӕ зонынц!» Йӕ дарӕстыл ын хӕлттӕ сӕппӕрстой ӕмӕ сӕ се хсӕн байуӕрстой. Адӕм лӕууыдысты ӕмӕ кастысты, худтысты йыл хицӕуттӕ дӕр.
Иннӕты ирвӕзын кодта, ныр йӕхи фервӕзын кӕнӕд, кӕд Хуыцауы ӕвзӕрст Чырысти у, уӕд. Хынджылӕг дзы кодтой ӕфсӕддонтӕ дӕр. Бацыдысты-иу ӕм, йӕ дзыхмӕ-иу ын схастой туагсӕн ӕмӕ дзырдтой: «Кӕд иудейаг паддзах дӕ, Уӕд дӕхи фервӕзын кӕн! Йӕ сӕрмӕ бердзенагау, ромагау ӕмӕ дзуттагау фыст уыди: «Ай у иудейаг паддзах!» Тыхт фыдыгӕнджытӕй иу фаудта Йесойы. «Чырысти нӕ дӕ ӕви? Фервӕзын кӕн дӕхи дӕр ӕмӕ мах дӕр!» Иннӕ та йын уайдзӕф кодта: «Ау,
Хуыцауӕй нӕ тӕрсыс? Дӕуӕн дӕр ахӕм тӕрхон куы рахастӕуыд. Махӕн раст тӕрхон рахастой. Нӕ хъуыддӕгтӕм гӕсгӕ йӕ райстам. Уый та ӕвзӕрӕй ницы сарызта.
Ӕмӕ загъта:
Йесо, дӕ паддзахадмӕ куы бацӕуай, уӕд-иу ӕм ӕрымыс.
Йесо йын загъта: Ӕцӕг дын зӕгъын, тӕккӕ абон мемӕ уыдзынӕ дзӕнӕты. Уыдис ӕхсӕзӕм сахатмӕ хӕстӕг. Бӕстӕ ӕгасӕй дӕр баталынг, ӕмӕ афтӕ ахаста фарӕстӕм сахаты онг, уымӕн ӕмӕ хур рухс нал кодта. кувӕндоны мидӕг ӕмбӕрзӕн аскъуыдӕхӕд астӕуыл. Йесо хъӕрӕй ныууынӕргъыдта. «Мӕ Фыд, дӕ къухтӕм дын дӕттын мӕ уд!» Ӕмӕ афтӕ куы загъта, уый фӕстӕ йӕ уд систа. Цы рцыд-иу ӕй сӕдӕйы хицау куы федта, уӕд кад кодта Хуыцауӕн ӕмӕ загъта: «Уӕ ацы адӕймагӕн амӕнг рӕстгӕнӕг уыди».
Бакӕсынмӕ цы адӕм ӕрӕмбырд сты, уыдон хабар куы федтой, уӕд сӕ риутӕ хойгӕйӕ здӕхтысты сӕхимӕ. Йесойы зонгӕтӕ та, се ппӕт дӕр стӕй йӕ фӕдыл Галилейӕ чи рацыд, уыцы сылгоймӕгтӕ дӕр лӕууыдысты дӕрддзӕф ӕмӕ кастысты цытӕ цӕуы уымӕ. Уыд иу лӕг, йӕ ном Иосиф, Синидрионы уӕнг, хорз ӕмӕ раст адӕймаг. Иудейаг сахар Аримафея ӕнхъӕлмӕ каст Хуыцауы паддзахадмӕ. Уый разы нӕ уыд, Синедрион цы уынаффӕ рахаста ӕмӕ цы сарӕзта, уыимӕ. Иосиф бацыди Пилатмӕ Йесойы мард ракурынмӕ. Ӕриста йӕ, батыхта йӕ уӕздан кӕттаджы ӕмӕ йӕ бавӕрдта, къӕдзӕхы цы зӕппадзкъахт уыди, уым. Ӕвӕрд дзы ничи ма уыд. Уыди майрӕмбон сабатмӕ бирӕ нал уыд. Йесойӕн Галилейӕ йӕ фӕстӕ цы сылгоймӕгтӕ рацыд, уыдон дӕр ацыдысты ӕмӕ федтой зӕппадз, стӕй дзы Йесойы мард куыд бавӕрдтой, уый дӕр. Куы раздӕхтысты, уӕд ӕрцӕттӕ кодтой хӕрздӕфгӕнӕнтӕ. Сабат сын иудейаг ӕгъдаумӕ гӕсгӕ уыди ӕнцойбон.